Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa miskiinummaa keessa jirturraa gama durummatti si baasa. Gama ballinaa, gama waa arkatuu, waa dhabuu keessaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si baasa, rizqii balloodha sitti kenna duba. Ka duraati yoo waan shanan kana goote ka Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rizqii balloo sii kennu diliirraa fagaachuudha baatii tana keessa. Nabiin Rabbi alayhi salaatu wassalaam an Thawbaan mawlaa Rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam qaala. Ergamaan Rabbii Aleyhi salaatu wassalaam akkana je'ee nun ja, Inna la'abda layuhramu rizqa bidhanbi yusiibuhu Gabrichi gartee dilii ofii hojjatuun waan ofii balleeysuun ulaa rizqii hedduu ofirraa cufaa deemaa je'e. Kheeysattuu ji'a rahmataa, ji'a Rabbiin jannata banee azaaba sii jecha cufee sheyxaana hidhe kana kheeysatti Dogongora diliilee gurguddo irraa hadaraa fagaadhu duba wantoota gartee ulaa miskiinummaa sitti bananii ulaa risqii sirraa cufu irraa gartee keessattuu yeroo rahmataa kana dilii dalaguudha keessattuu dilii gurguddoo dilii hunda irraa fagaadhu namni tokko dilii dalaguun ulaa risqii ofi cufaa deemaa je'e nabiin alayhi salaatu wassalaam ka duraa kana duba ka lammaffaadha rahima ofii maxxanfachuudha Namni rahima ofii maxxanfate Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa risqii balloodha isaa kanna umrii illee isa dheereysa duba. An Anas radiyallaahu anhu khaadimi ergamaa Rabbi irraa gabaafamee ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam namni gartee man ahabba namni isinirraa jaalate an yubsata lahu fi rizqihi rabbiin rizqii isaa akka isaa ballisu rizqii guddoo rabbiin akka isaa kennuuf namni fadhe wayunsa'a lahu fi atharihi akkasuma umrii dheerina arkatee faantisaa isa booda akka haftu namni fadhe laal rizqii balloo fi umrii dheerina subhaanallah waan ilmi namaa akkaan jaalaturra waan ilmi namaa odoo amata dhibba lama jiraatillee gartee hin quufne irraa nabiin alayhi salaatu wassalaam ilmi namaa ni dulloomaa jee waa lama garuu isarraa hin dulloomane jee sunis gartee duniyaa qabeenya jaalachuu fi gartee du'a jibbuu jee nabiin alayhi salaatu wassalaam ka umrii amata dhibba lama jiraates odoo gartee du'uu baate numa hawwa ilmi namaa ka gartee Amata dhibba lama jiraatellee odoo Rabbiin ammallee qabeenya isaa kenne numa fadha duba. Tanaafu waan qaalii gurguddoo lameen tana namni rizqii balloo fadhe akkasuma gartee umri dheerina namni fadhe falyasil rahimahu rahima isaa haa maxxanfatu jee nabiin aleyhi salaatu wassalaam. Ji'a kabajamaa kana keessa rahima muruurraa fagaadhu. Rabbiin ulaa rizqiidhaa sirraa cufa duba. Ulaa rizqii akka sii banu yoo feete immoo rahima kee maxxanfadhu. Ka sadaffaadhaa sadaqaa heddummeessi. Sadaqaa yeroo ja'an miliyeenara ta'uu hin qabdu. Wahuma qabdurraa sadaqadhu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wamaa anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu waan isin sadaqattan waan isin baaftan Rabbiitu bakka buusaa nuun ja'a. Hadiis al-Qudsii keessatti ganamuu yeroo aduun baatu ja'a Nabiin alayhi salaatu wassalaam malaayikaatu waliin bahaa. Malaayikaa du'aa uyi gootu. Ganamuu guyyaa hunda malaayikaa adda addaatu godha duba. Allaahumma a'xi munfiqan khalafa. Nama gartee waan qaburraa baafate qarshii lameen qabu sanirraa qarshii takka kennatta. Miliyoonara tahuu Tujjaara ta'uu hin qabdu jechuudha. Nama waan kennerraa, waan qaburraa kennate, yaa Rabbi kenniif ati dabaliif jetti malaayikaan duba. Wa'aati mumsikan talafa nama gartee qabee wali qabeetuma irra taa'u immoo yaa Rabbi gartee jalaan uriiti amrii isaa rizqii isaa tana duraa yaasi. Waa dhaba, waa harkatti isaa qabamuu dhabu kanniifi isa kanaaf. kammoo waan qaburraa kannatu yaa rabbi dabaliif jetti duba malaayikaan alladhiina laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yuumaruun du'aayin isaanii duba qeebalamtuudha shakkii hin qabu duba sadaqaa kannachuun wantoota gartee ulaa risqii sii bananirraa ka sadaffaa kan afraffaadhaa gartee yoo rabbi sii laaffise ji'a kabajamaa kana keessa keessattu umraa godhi akkasuma gartee hajjii hedduu godhuu fi umraa hedduu godhuun nabiin alayhi salaatu wassalaam taabicuu beeyna alhajji wal umraa umraa fi hajjii walitti aansaa dalagaa jaa nabiin alayhi salaatu wassalaam umraa hedduu godhuu fi hajjii hedduu godhuun fa'innahumaa yunfiyaani alfaqra wadhunuuba isaan kun faqrii miskiinummaa fi

Yoo akka ji'ni kun biheen gartee tujjaarummaa waa qaba barbaadde, siifi waa arkachuun wali bahuu yoo barbaadde, miskiinummaa bahaa fi dhiha Rabbiin akka si godhu yoo barbaadde umraa godhi ji'a kabajamtuu tana keessa. Kan shanaffaa fi ka dhumaa obboleeyyan kiyya, istighfaara heddummeeysuu. Nabiin Rabbii aleyhi salaatu wassalaam

Yoo waan shanan kana baatii ramadaanaa osoo hin behin hadaraa godhi rabbiin gartee durummaan wali si baasa nu hundaahuu rabbiin durummaa booddee miskinummaan hin jirre walitti nu haa baasuu viidiyoo kana sheer godhi nama sheer godhi hundaahuu rabbiin barakaa ji'a tana qabdu rabbiin siif haa kennu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu